Ad nesselxir fell-awen ayetmaten d isetmen aqbayl. Wissen ma tramt s lexbar acḥal i yettkel bunadem ɣef tafat deg ddunit-is. Mebla tafat ur tettili wara tudert merra. Akken ara iẓu fellaḥa aqag irden di lqaɛa imiren ara yebdu aɛaqqa-nni ad iqleb tafat nnig wakal. Ula d bunadem akken-nni. Yeḥwaǧ tafat i wakken ara tidir lǧettas. Yeḥwaǧ tafat Ṛebbi ara t-irafqen deg ubrid lewqam. Deg ddunit-nneɣ neḥwaǧ akk tafat i yiṭij, lameɛna deg yiḍ, imi ur yettban ara yiṭij, mkul axxam ittufeǧǧeǧ s lmeṣbaḥ neɣ s tacemmaɛt. Akken ara icerreq yiṭij, imdanen merra ttufeǧǧeǧen s yiwet tafat. Ur ḥwaǧen ara lmeṣabiḥ nniḍen, lxaṭer tafat i yiṭij teɣleb tafat-nsen. Ɛni mačči akkagen i yella lḥal gar leǧnas n ddunit ur nessin ara Ṛebbi? Amkul yiwen yettuqam iman-is tafat neɣ ddin ara t-ifeǧǧǧen di ṭṭlam n ddunit i s-d-izzin. Ma d nekkni, ama d inselmen ama d imasiḥiyen, nessen ila kan yiwen Rebbi, am akken ila kan yiwen iṭij yettfeǧǧiǧen iḥeqqiyen d imcumen. Akken i d-inna Sidna Dawed deg Zabur, Sid Rebbi d yiṭij, bunadem ur nettfeǧǧiǧ ara s tafat Rebbi lwaḥid,

Sidna Ɛisa yenna-aɣ-d belli netta i d tafat n ddunit. Kra n win yumnen s yes, kra n win yumnen yes, iḍher-d fell-as tafat, yettwali akken i glaq ad iwali. Ɛlaxaṭer mebla tafat-agi, I ɣ-d-iceggeɛ Rebbi yellan d Sidna Ɛisa, ur nesked ara, ulamma neqqar nettwali walakin ur nettwali ara leḥwayeǧ akken i ilaq ad ten-nwali, ur nettwali ara d acu i yelhan d acu ixesren. Xaṭer mebla tafat-agi ur nessin ara, ur nezmir ara ad nemaqel yeɛni akken iweqqem. Walakin nezmer ad neṭil yeɛni ar tafat i nesɛa deg uxxam-nneɣ, ar lamba, llan deg-k yicḥalen mazal,

Mem imukan akya i yellan deg i tella ṭlam ar yiṭij-nni i tettban-iyi-d tafat, walaḥ d acu i s-ittfaren. Walkin Sidna Ɛisa akteṛ deg wayagi akk, akteṛ d tafat-agi, axaṭer Sidna Ɛisa win i iqeddmen ar ɣur-s ad iṣfu, iṣfa-t axaṭer ad isekked, ad isekked amek i ilaq ad ixdem, ad isekked abrid ad isekked amendar iddu deg tdara xaṭer mebla tafat ɣ-d-iceggeɛ Rebbi ur nezmir ara ad nexdem kra ad s-nini yelha neɣ xaṭer zdat Rebbi ma nqeddem ar tafat-is aṭas n leḥwayeǧ i nxeddem neqqar-as d lɛalint walakin diri-nt zdat tafat Rebbi u am lḥaǧa daɣen i llant ttacebḥant

Ara tafem ula d kunwi ad tesɛum tazmert n Rebbi deg Sidna Ɛisa, ad tleḥḥum di ṣṣfawa n tafat-is, ur tettwaɣelbem ara s ṭṭlam n ddunit. Nezmer ad ken-nini ṣṣeḥ a leḥbab imi njerreb ddeɛwa-agi s yiman-nneɣ. Nezmer ad ken-nini Sidna Ɛisa yuklal imi njerreb tazmert-is deg tikli-nneɣ. Nebɣa ula d kunwi ad tafem lbaraka-agi i nufa nekni.

Yettwakteb deg wawal Ṛebbi belli Sidna Ɛisa Lmasiḥ d tafat n ddunit, lameɛna mi d-tusa tafat-agi ɣer ddunit sɣur Ṛebbi, medden d ṭṭlam ay ḥemmlen wala tafat-nni, ala xaṭer lecɣel-nsen diri-ten. Kul win ixeddmen cceṛ, ikreh tafat, ur d-ittas ara maḍi ɣer tafat. amer ad ḍehren lecɣel-is. Ɣurwet ay itmaten di setma, ad teqqnem allen-nwen ɣef tafat Rebbi si Ɛisa, armi tufam iman-nwen di ṭṭlam n dayem. Allen-nneɣ sɛan lecfur. Mi ara neqqel allen-nneɣ ur nettwali wara, tafat ur tezmir ara ad tɛeddi lecfur-nni. Ma yeqqel allen-is bunadem ɣef tafat i d-iceggeɛ Rebbi ad tfeǧǧeǧ wul-is, bunadem-nni ad iqqim di ṭṭlam.

Ɛedda, yiwet n teswiɛt ibedd-as-d Sidna Ɛisa seg ubrid, iceɛɛel akteṛ ma yeẓra iṭij, akteṛ n yiṭij i yeceɛɛel, yeɛni Sidna Ɛisa, iwala-t, ɛeddi, yeɣli-d ɣef userdun, ar lqaɛa,

Kunwi a leḥbab i yettqelliben tafat Ṛebbi, aldit ulawen-nwen dɣa ad twalim akken iwala Caɛul, ṛṛsul-nni ɣef i aɣ-yeḥka gma-tneɣ. Ṛebbi yezmer ad ken-ibeddel, ad ibeddel tikli-nwen akken i ibeddel tikli n Caɛul, tafat-is, Sidna Ɛisa. Tafat n yiṭij tkeččem deg mkul twila illan, lameɛna ur tettɛedda ara ṭṭaq yesɛan zdat-s lluḥ neɣ ẓẓawra yeqwan.
Nekkni ayetma tafat, tafat i ɣ-ilaqen d Sidna Ɛisa, xaṭer ma nedda yid-s, kra n win i yumnen sys, tebɛen abrid-is, sekkden, ẓerren anda ara ddun, ẓerren anda ara sersen, anda ara gren iman-nsen, u anda ara ḥebsen, anda ara ddun, anda ara hedren. Ḥaṣel d netta

Ad isufeɣ ddnub, ad ikkes diɣen akk layu. Awal Ṛebbi ixebber-aɣ-d belli tafat mazal-itt yid-neɣ i kra lweqt kan. Imken azekka ad ifak ass n ṛṛeḥma Ṛebbi. Win ileḥḥun di ṭṭlam n ddunit ur yessin sani ileḥḥu. Skud tesɛam tafat, amnet s tafat-nni Sidna Ɛisa,

Monte Carlo, Monaco. Ceggɛet aɣdiɣen lɛelwan-nwen, llan wid yettun ayagi. Ur nezmir ara ad awen-nceggɛa ma ur nessin ara lɛelwan-nwen. Ataya diɣen win-nneɣ. Nuva lexbar lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Nesɛa lekwaɣeḍ ijdiden s teqbaylit, Ara wen-isfehmen amek izmer Sidna Ɛisa ad yuɣal fell-awen d tafat sɣur Ṛebbi, aɣrum isserwayen ulawen-nwen, akk d tazmert d tudert, akken i yuɣal fell-aɣ. Ḥassiset mkul durt inuba-agi, ass n tlata ɣef leḥdac deg yiḍ, ama di Fransa ama deg Lezzayer, ɣef rond moyenne 205 mètres,